Asante sana omwanche omotegereri egesa FM enkuba ya mwanyegeti nge na ase enchera enka buna eye iga nechingaki nebiro buna echi ekio nekimanyereri giogokwarigania ase tokogenda eyemo ase eyemo ase ring'ana ria Nyasaye emambi ya bono riria rigotoseegeta ase emerubu yetu ya rituko ria rero. Igo ntaete gokoira eyemo ase eyemo ase omogano na omogano bwe rituko ria rero Ntori gosoka isiko y'ekerenga keria twarigererie mambia eye. Ndoche iga iga abangwana kabisa baria mobogete kabisa mogontebia ng'a igo mombwateti buya kabisa. Sammy Ondi Mungare all the way korwa chinsambo chiiri chia eh, ase ayakorwa ng'a Kibish Kenya border ah, rirogoro eboda rogoro iga aria eruothi. Togosabera Nyasaye akorende kabisa na abamino iga abwo. Buna mogenderete ko na gotobekera oborendi iga abwo chinsemo echi nchibe agore gochia omobaka rogoro iga ario bw'Ethiopia na Sudan moino. Nyasaye abarinde kabisa Sami ontebi nkwaneri abanto bonsi na omogusii. Asante sana. Thank you. So eh, igo twasoma mambia Mambia nigo twasoma korwa ase egetabu keria kia eh, am- omobaro bono ndache koba omweng'a ase eng'encho nimbwate abageni iga iga nimbwate ekwaya ya magena nimbwate clement obiri nimbwate ayire abageni nimbwate aa na abange lakini ngotema nde sana sana egere nteme kwayerera ake naricho chingaki chiratwanchere ntwasoma mambia amang'ana arenge ase egetabu keria ki'omobaro omobaro Chiria chiarenge chinke chiaye emerongo ebere na isato, ogosoma kwaye isano na isato. Ase baria mwaboka monyorire, maybe tiga mbakunere ase nini amang'ana twasoma. Ring'ana ego riateba iga, ng'aki ndanyare koragereria, ng'aki nda, nda, ng'aki ndakore ndagererie oyo Nyasaye atara, ataragerereti. Ng'aki ndanyare koragereria omonto ota, otararagererigwe na Nyasaye. Inche ning'o? Who am I? ng'a nonya mwanyabanto abe oroche ababwate amanyinga buna aye, abare ororo, monto onde taiyo orakoragereria onye Nyasae tari amogwanchiri gokoragereria. Ee, naende yamanya goteba iga gochia inse, Ng'aki ndakore ngambie oyo Omonene atagambeti? Naki ndakorenche mwanyabanto ngambie omonto o Nyasae atagambeti. Bono abanto mbare aa namanya gotebia iga, Amarage erio naro akere engencho arutirwe gocha asore, abande mbareo bakoragereria, abande mbareo bakwanire eki bakwanire, ebinto nebinge bitu birutirwe gocha asore. Abande mbarobao, yaani omonto, abande bachete bakaruterwa gose na ogotantana omonto otantainiri ogotamanyeti nki ebiasara biao omonto abiruterete gose ninki bono tomanyeti ebiasara yao gotema gokora buna abanto bande lakini tori korora ng'a osukure. Ebibilia ekoboria iga, onye Nyasae taranchire omonto oyaragerie ebinto biao, eh, ere ning'o? okoragereria ebinto biao, ng'o- ng'oyo okoragereria ende- etugo yao, ng'oyo okoragereria abana bao, ng'oyo ogokoragereria aye, ng'oyo okoragereria emeremo yao ase ogokora emeremo, ng'oyo oko- ogo- okoragereria kende gionsi keria kegokwaneka ase erieta riao, onde taiyo. Bono igo, obobisi bwoka, na ekero omonto ore ase amanyinga ore, you are covered by the blood. of Jesus. Otubire, ore gaabu kabisa, igo obwate einsurance ya bene ekero ore ase oborendi bwa Yeso Kristo. Ore ense ya Nyasae orendire, bono takona gokumia ng'aki abanto bakwane mang'ana ki abanto bakwane gocha ase osirigwe. So, emambia bono. Yeah, mhm. Emambia bono, meroberio ende yonsi amarageria nkere engencho aria tugutire gocha asore, tobase gokuming'a ng'aki aye egento gioka iga obisi obomo bwoka. Nyasaye, all those curses, everything, ebinto banto babangete gocha asore, igo twateba ng'a it's null and void. Yaani ng'a ni- ng'a enga buna ng'aki to- ebe- ebe- ng'aki bo- engaki chiekare kware goaka igo bire orengete ase egete, obegete esaba ase egete ata otaete goaka iga are kabisa kwabeka gose na aganteri kago kabisa igo obegete na erigena otaete goaka, rigena riamanya kogenda riaete ensemo, togoteba ng'a ekoba parara. Bono. amaragereria aye onsi pi, na kera egento keria kerutire gocha asore gegoakaparara gekogera Nyasaye agakorenda teroti. Bono tiga togenda ase omogano. Naragokuna egetabu ekia Numbers egere timbase gogotiga magega. Bono ga omogano nore iga ngosoma korwa ase egetabu kia Esther. Tomanyete kabisa omogano oyo naende abange twayosomire chingaki chinyinge twayosomire korwa magega. Omongwana gete naro oyomo ochiete akaegwa Agaya akanyora ogwanchera ase omogambi. Omongwana oyo ekero anyora ogwanchera ase omogambi, akamana konyora obobesa boke igo iga na erieta na etaito. Omanyete nkonyora ore amataito chitaito gete iga iga omonto ore ang'e nase omogambi, eh, ama- chi- akaegwa chitaito gete iga iga kabisa na oborendi. Bono omongwana oyo akamana goika ase akorigereria mwanyabanto abanto bamwabo buna abanto bosa. Yaani are gotaka ng'a ekero agoeta iga. Abanto mwana goka chisaruti, mwana gotenena, mwana koteba ng'a naye omogambi, naye okorete ki, nini, nini, nini, na kiang'o na kiang'o. Omonto oyo bono, ekero are gokora ebinto binga buna ebi iga, omonto naro oyomo omanyete ng'a inche ase oboiko bw'ense, omonto buya kambwenerete gotugamera nse ya Nyasae, tingotugamera mwanyabanto onga buna inche. Omongwana oyo ekero are goeta, eh, ekero arenge goeta, okorokwa Hamani iga are goeta, ekero agoeta abanto batuke amanse bana gosasiima iga kogera konyoirwe chinguru kabisa iga arenge bono buna ndatebe buna ng'o, ng'a bono arenge buna ng'o bono. Abwate chinguru sana, abwate chinguru ase eserekari eria, eh, timanyeti bono omonto ki ndabeke obwate chinguru engaki eyio. Abwate chinguru, bono ekero are goeta iga buna agoeta iga, abanto bana gotuka amanse bana goteba ng'a kera omogambi, omogambi. Omongwana oyomo ere oyomosigete Nyasae agateba ng'a inche tingotugamera monto mwanyabanto onse, tingotugamera omonto, omonto oyo ngotugamera Nyasae. Ekero omongwana oyo achiete korora iga akamana kogechigwa agateba ng'a bono omonto oyo igo nkomobangira, ase engencho abanto aba agwo bachete iga iga seito bare abaeti. Bono iga agwo nkomobangira omonto oyo sawa sawa, nigo nkomobangira ere bieka igo nkomosiria amo nabanto bamwabo, buna abanto bakobangerete bono mambia. Abande mbaro bakobangerete, bagoika kabisa egento bagokubunia. tari ng'a gose noboremu bwabo bokairete, gose ninki, egento batagete gioka iga, ng'a ng'aki omonto yagonchaya iga. Namaete ng'a ninche mbwate enamba direct y'omogambi, ndamoakere aimokie esimi bono iga, mworokie. Akamana koigwa bobe. Omongwana okorokwa ng'a Mordekai, ngokwana igoro ya Mordekai amo na Hamani. Nomanyete buya mono kabisa omogano okwo oyasomire, lakini egento nkere gaki ng'a nyotete korigereria, egekogera namba eyemo, omongwana okorokwa Ama nigo achiete akabekwa emekakati ekayia, naende mpaka richiko rigaetigwa, omogambi akabeka esignature, agateba ng'a abanto mbare igaa, bakare go- korwa isiko, abanto abe batakeire baitwa, egekogera. Modekai gakanta agateba, Tingotung'ama nse ase omosacha komosasiima, ng'aki ndatung'ame nse nsasiime omonto buna mwanyabanto buna inche? Ng'aki ndatung'ame nse nchake gokwanera ng'a ng'a bono ekero ekero aetire ng'a bono twatung'ama twana ko- gokora ekwerene kona ko twaumama nse kabisa oeta? Hapana! Naende bono Amani nigo achiete akarigeria omonto oyo akarora ng'a omonto oyo nomoke. Omonto Modekai nomonto omoke sana, tabwati namba eyemo tabwati bese buna inche mbwate bese, namba kabere omonto oyo tabwati eh, abana basomete buna inche mbwate abana basomete, omanyete abanto mbare bakwerigereria ne class. Bono ekero babwate eclass eke, bachaka gochaya abanto abande bakororekana aba inse. In fact omonto oyo iga arenge ewatchman, Modekai iga arenge ewatchman egeita. Egeita are korenda. Mh. Bono Amani. Iga tagitana gosasimwa ana gwakerwa chinkubi buna abarai bande bono amatuko aya omanyete okorora bati ching'iti chise chinde nchiroo omorai ere agosoka gagosoka yaani tori korora gose locomotion ero omonto agosoka abande bakori ne train buna abanto bande akore nachi matatu buna abanto bande lakini intwe iga kenya Tata nonye nomo MCA, iga agocha abwati eyi chi abana boda boda gose abande magega bono nagoeta ki gwakomincha egeki abaga eh. Bono monto otagosereti monto, inche okona nkoimokeria chigari chinyinge chio okona gokobwati korwa magega, ngetae soka igo genda ikaranse are ake nabanto ng'ora igo kora ogende. Lakini bono omongwana oyo okorokwa ng'a Amani, ere iga atagete attention, bono nkoba ngare aite Modekai. aite amo nabaanto baria b'egesaku keria ki'Abaiberania, ase engencho igo baroche ng'a abanto aba, omonto oyo iga aroche ng'a ki, bono tiga ng'ende nchinchiri chikoka. Buna abanto bande bagosukuma kabisa, bagosukuma bakong'ina omorai, eh, abande bono mbarenge bang'aini omorai bw'ense korosia amachiko ande aya ande agotuita, ago atoikaranserete. Abande mbarenge bakong'aina abagabana iga agogoeta, babatebia omorai omanyete ekero ekora iga kora iga kora iga, lakini ase engencho batagete ng'a enki, enyomba eye ero, tiga erasiekerwe isiko enyomba eye ntoyetageti. Abanto mbarabwo omanyete bachandegete bono iga onye na oborai bwe chikaunti bwachete devolution bonde mbwane gokonya abanto. Ase eng'encho abanto mbarabwo bagoteba ng'a ki, enyomba eye yaito nere ekogamba, bono korarigereria enyomba yaito ake. Be abwo bande kare abasikera isiko, abwo nabanto bagosikerwa isiko, sikera abanto abwo isiko kabisa. Enyomba eye neyaito nere ekogamba bono intwe bono ebinto kare arenta nyomba kabisa. Bono rigereria, omongwana oyo okorokwa ng'a Hamani akabeka emekakati ekayia richiko rigaetigwa, chingaki bono igo chiaganyete chiike, abanto aba banyare gosirigwa baitu bonsi pi, baitu bonsi pi. Bono tari tosome iga iga omochando bw'oka omongwana oyo abwate okorokwa Hamani, nkeri ng'a tare gotenena ekero abanto bande bare gotenena. Ekero batagete ko ekero omongwana are koegwa isiko, bono orikire richiko riabeire, oire omogambi osainire. Bono inche tusome egabu kianda, isano kianda. Ase rituko riria amani akarua ase endagera eria, ore nomogooko na omosasoko. Inki omongwana oyo akogokera? Ogokire ng'a omogambi osainire richiko rigochi gochanda abanto. Buna bono iga abanto mbaro obagogete, ekero babegete emekakati yaye ire, batagete korwania obogima bwao, batagete gokorwania, batagete gogo yaani bosa igo tu. Tari ng'a gose magoso ande gwakorerete omonto, toraire oboremo bwaye, torakora kende, lakini abanto mbaro bagasaini kobeka emekakati ya ogogosaria ase eng'encho ekero kende kwagendereire, gose ekero kende Nyasae atagete kona gogo gogosibia. Egekogera chingaki echi konya naria Esther, Esther oyio iga arenge bono egesaku kia Modekai, konya naria bono Nyasae akonyire Esther obeire eh, obeire enting'ana. Bono ekero Nyasae akonya gokora ebinto ase obogima bwao, ng'ora, ng'ora, ng'ora. Ababisa mbari koigwa buya, igo bakogechigwa bana kobanga emegakati, banya kobanga amaragererio aria twasoma mambia ng'aki igo babangete bakoragereri. Lakini ribori ndiri ng'a ng'aki Nyasae naancherete omongwana oyo okorokwa Hamani, agasucceed nokoragereria kwaye gochia ase egesaku ki'Abaiberania amo na Modekai. Eh. Nasa kisideti? Hapana. Bono rigereria, eruoti nore gabwoga ase nekuna kobanga emekakati y'okuna gosaria amagima y'abanto. Oikaranse kabisa yaani okuna gokema, okuna gokema yaani nyomba ase ore, okuna korika nse, okuna gwonchokanana, bu- burere tori korara ase eng'encho Endoto iga ekoborete ng'a ng'aki omwana o nyarebe arikwe emeremo, endoto iga ekoborete ng'a ng'aki ng'aki abanto baria b'amaate iga aria, ng'aki nakaaneti omogambi tabase kogenda iga aria, ng'aki akorete akagenda ororo. Yaani okona gokima borere, okona goonchokanana ng'aki omwana o nyarebe arigetwe, ng'aki nini, naende tiga ngotebie iga, by the way, oroche? Buna ogasaine kona koigereria ebitugi ne chinko ogasaine kona gotumba gosaria obogima bw'omonto, buna kwagenderera kona koburugera na koumorera amache okogenderera kwaye. Ntoigwanaine boria? Timanyeti gose toigwananire. Aye buna oikaranse tokona kobeka emekakati yokona korengereria ng'aki okobeka omonto oyo inse,

Buna kwagenderete tata kona-koumorera omongwana oria amache naende kona-kona komosesenia. Buna okona-komosesenia naende buna ebinto bikona-komenteka ase are, buna akona goseseniwa. So the more you curse, the more one is blessed. Oria okoragereria mono, nere ogoseseniwa zaidi. Rigereria, Modekai akaragererwa tata akarama buna esese. In fact Biblia oteba ng'a tosome gochika tiga tosome ase igwe. Eh? Korende ekero aroche Mordekai ase egeita ki'enyomba y'omoruoti, na Mordekai taimogete atenene amworokie amasikani, eh, agaichorwa nekeririanda asare. Mongo one akagechigwa, ng'a inki omonto oyo atari gote- gotuka manse anse asio? Eh, taimogete atenene amworokie amasikani. Are gotenena ng'a kae, afande, mwate ching'aki nchirwe ekero mogoikaransa iga okonyora ng'a ki, em, omogambi ngoeta are. Abanto bare otena kabisa omonto otena akamangete bu, otena kabisa otena attention tori gosuka. Chingaki nchire abalimu gete bare gochia esukuru my friend. Ekero okomorora agoeta iga ande onsi onye kware gotara gogotena mpaka omwalimu agende ase oye ase ase obisi omane kogenda ase kwarenge kogenda. Onye kware kogenda echogo goika otenire attention oteneni kera egento. Osuspend kera egento. Literally osuspend kera egento. Bono omongwana one nabo arenge igo, are goteba ng'a ekero ngoeta iga, kende gionsi keria kware gokora ogotenokire kire, ong'akere saruti, bas mane koigwa buya. Omongwana oyo agakana agateba ng'a no way, no way. Korende ehe, yes. Erio akarangeria abasani baye na Siresi. Bono iga omochando nore aa, abanto bakobwaterana na efamilia, na abairi na abasani, gosiria obogima bwa omonto, gosaria emeroberi ya omonto, gotanga chindoto chia omonto nchibase goikerana, mwensi igo moragereiri na efamilia yaino kwaragereire efamilia yao. egekogera omongwana okorokwa ng'a mm, eh, Hamani, iga anyorete obosemie korwa ase omong'ina oye, egento abwenerete gokorera omongwana okorokwa Modekai. Naende tiga ngotebie iga, omong'ina tobasa gocha gwanchwa ikaranse origererie omogaka ogakobange ebinto ebibe ase abanto, oikaranse okire, ota- otatomotebia. Aye nabo ogotooria omogaka oo. korwa ase amaakwa akomonyora aye sare na ase efamiri yao na abana bao. Monto onde bwensi okobangera omonto bobe, onye koroche ng'a omonto oyo nabwate eke- egento getakobanga bobe, mokonye mapema, motebie egento ekio ogokora nekebe, ngweturutu mbore. Lakini omongwana oyo are omongwana oyo, omong'ina oye nere omosireti. Naende akamosuguma kabisa, akamoayereria gochia ase amakweri, akamoayereria ekero are kobanga ase aite obogima bwa Modekai amo na Abaisraeli bonsi baria barenge aria, buna agasaine kona-kobayereria kabisa abegete emekakati, emekakati eria igo yachete igaonchoka yonsi pi, omonto okwete nere. ribaga ri'abanto abange bare gocha gokwa, totegerera gochia inse gabo. Omong'ina oye akamana kobanga iga akamotebia iga, Bono omongwana oyo ogechigwe, otebire omonto oria ong'orokire amache aya sana. Bono omong'ina ng'aki ngokora? Omanyete tiga ngotebia egento nkeria ekebe, ekero ogenda ogechire ase omong'ina oo, na omong'ina oo nere abe tabe omong'aini, iga agoku mislead. Ekogera abang'ina mbabwate chinguru ase abasacha. Abang'ina enchera gete nere timanyeti baetwe chinguru gete ase abasacha, ase nare bagokuna, kobakunire baasia omogaka oria iga agocha otantana pi. Onye tori omogaka omong'aini, orarawu na Nyasae, omanye, ing'a igaa

Manyete gento nkeria ekero buna omong'ina akoorokia amache aya, nigo ogwekorera erinde rionsi roria okore kende gionsi. Eh, omong'ina agotebi ng'a aye bono igo mbosa, aiyii, hii, aiyii. Omonto one oyo akagenda bono agechiri okoboria ng'a ki nki kiaba. Erio akarangeria abasani baye, Igwaa, abasani bang'enchwe ki ritang'ani okorangeria ase obong'a bwao? Igo okorangeria abasani bagogokonya ase ploti y'ogosaria abanyuma y'abanto, igo okorangeria abasani mwabwatera na koba birori bw'oborimo koura abanto amaremo, igo okorangeria abasani ribaga abasani aba are gocha bamokonye, bamotebie ng'a iga iga omogambi, ee mbobore, tari lasima abanto batirindegwe ekero ogoeta, bono yaani ng'a ogotenena gwoka igo nakwo okogecherigwa. Ekero omonto agogotebia ng'a ng'aki omogambi, egasi gete terakorekana iga ase intwe, inki okogecherigwa? Bono tokogenda aye orore egasi eyio okwane amo nabanto bao inki okogechirigwa bono gwachaka koimokia amang'ana koimokia kabisa otaete korwania abanto iga egese egia enkong'u pa naende naye na omogambi ore kei. Omogambi omuya noria ogotegerera ote ng'aki ekero abanto bagokwana genda oigwe nki abanto bagokwana tagotama korwa ase abe ebirengerio biabanto. Omongwana oyo akamanya korangeria abasani baye bagacha abasani aba nabo barenge abariri na moka aye nere iga arenge omoriri. Monto onde taiyo orenge ko differentiate amokonye ng'a ng'aki aa ase okorengeri aa ase orwo chimbobe ore. Buna bono ekero abanto bagokukuruma zaidi, omong'ina agoaka chinko oyote ng'a omogaka ng'ai kwarusia ebinto ebi. Aye nomuya gaki genderera igo otambe chire okoba ku- ku- ku- ku omogaka kogechia areterwa amafuta ya okweyaka, endagera ere nyomba, ebinto bire iga abwo, tari kona koboria omogaka ng'ai kwarusia e- e- endagera eye. Abana bao Omwana aga iga, omwana omanyete ng'a ki omwana oyo bono juzi iga aenda Nairobi, matuko abere atato igaa, omwana oyo kabisa ne chigari chire, tari emeremo arikire, tari gento agokora asegete, aye omoibori riba agokobori ng'a ki, ng'ai kwarusetie enibo eye, obwate enibo bwango iga gwa okare gotwara enibo maragoba. Aye egento gioka, ogwakera omwana chingobe ng'a omwana one, ogokina okuya, ogosomia okuya, na omwana oyo tosometie.

Omong'ina aborie omogaka oo, eh, omopastor karaborie ng'a ng'aki, aye tata ng'aki, iga ng'aki bono ng'aki ogendererete enchera enga buna eye ng'aki ore iga, karaborie iga. Takoretire kera egento kwaragoka ng'a kai, nanyore naumeire iga, hapana. Bono rigereria, omosa abas Hamani akarangeria abasani baye na mokaye, Yes, abasani baye na Siresi mokaye bache mwaye. Yaani akabaranga agoteba ng'a kucha, akarangeria omokutano ore arura. Omokutano oyoki tari bw'amagenderero, omokutano one oyoki tari bw'ogokora ng'aki inge tokobeka chinsoko iga abanto banywe amache, omokutano oyoki tari omokutano bw'okobeka ng'aki inchuo torore ng'aki togokonya abana bagende esukuru, omokutano one oyoki tari bw'okorigereria ng'aki togokora twagache eh, nonya na ekanisa, Omogutano bakorangeria na ogodiscuss omonto an individual, ng'a omonto oyo tari kong'a masikani, omonto oyo tari gokora gento gete, omonto oyo onkwanire iga na iga na iga. Yaani mokorangeria omogutano abanto abanene moikaransete obotuko obogima mobangerete ng'aki mogosiria obogima bw'omonto, makosa. buna mogenderete kobanga igo bono, buna mogenderete kobeka ebibeya na amafuta kabisa egere mo yaani mo- mogesete obotuko obogima, buna riria mogase inwe kona kobanga kabisa na koyereri chinko, omongwana oria mokobangera, onde bwensi mokobangera, iga agenderete gosesenigwa. Bono iga aye, onye gotageti gaki tiga ngotebi, tiga ngobe obisi, aye onye gotageti to ababisa bago mbabase kogenderera mono gokobua. takona kobabangera amabe, aye baseseni, egekogera buna okobabangera amabe, buna Nyasae agenderete kobaseseni zaidi. Egekogera Nyasae tasigeti ekero omonto akobangera omonto onde amabe, Nyasae iga asigete ekero omonto onde akogania oyonde amaya. Bagaikaransa aba, baikaransire, bono igaa endagera yarentirwe bariire kabisa. Hamani aga- agetogia, bono igwa omongwana oyo, yaani inche omanyete inche nomanyete na omogambi omonene sana iga, inche omanyete na inche, inche bieka omogambi akorangeria ase omoyega omonene, inche bieka omogambi amanyete ase eserekari eye, monto onde taiyo. Hamani agetogia ase bare, agakwana igoro ya obonge bwa obotenenku bwaye, na igoro ya abana baye abange. naende igoro y'obonene bwonsi omoruoti konya amoeire, na buna amokinetie buya kobua abagaambi bonsi na abasomba bonsi b'omoruoti, akamanya koba yake egokuba. Akamana kobate ng'aki, My friends, rigereria abana bane buna bare abange. Rigereria buna abana bane basomete, abana bane bagakarema ching'umbu, abana bane bakorete gento gete, inche na omonto nsometie, mbwate chibesa chinyinge, naende egento ekenene, inche ndete chief of staff. My friend, abanto bonsi eserekari eye bonsi pi abakori emeremo b'eserekari eye igo bagoika baetire ase ase ende bamane ko- kogenda ase omogambi. Gento kende nkeyo omogambi ara beke esignature, onye inche bioka monyene tindakerigereria, naende tindamotebia ki, akamana goeaka egekuba kabisa agetogia iga abwo. Buna abande bagasindwa na goetogia ng'a ninche bioka iga, naye bioka oree kogasanigwa korengera abanto amabe. Na buna a- a- e, abagaambi bonsi, na buna amokinetie ase abagaambi bonsi, naende Hamani akabora Esta, Enting'ana mokao omoruoti naroisie endagera, tarangereti onde bwensi otatiga inche bweka. Mwana oyo konya orageire aa konya oigotire amo nomoruoti, nonya ng'akio na ehe, nonya ankio na agatorangereretie inche amo nomoruoti. Korende, bono igwa iga, yaani amang'ana ayio onsi mbuya akwanete is ok, aye ake egekuba gekorende gionsi iga ekwa arabinyorire, iga ekero obwate enibo eruo takora etogi mono, takoria ake egekuba mono. Bono korende, amang'ana ayio onsi tang'isanegetie, ekero nkorora Modekai, Omoyahudi, oria oikaransete ase egeita ki'omoruoti,

Ase engencho omokungu na omosacha bachete bakabwaterana, bagataka kore in fact noroche nonye emechando emenge tokonyora ase chifamilia. Ebinto binde na ekero kero kende twabwaterarente aye na moka oo, moka ore omongwanagete ebinto biaye gose oboremu bwaye. Omong'ina akabisa obobisi, tacheti kogokania, agoteba omogaka gachia gotwe. Konya efamiri yao. Omokungu oyo, onye ndiarenge omong'aini ekanga nakonyete Mordekai, ekanga nakonyete omongwana oyo korokwa ng'a Hamani tabase gosira. Ekero omoerio buna ngokwana iga, Hamani iga akwete, baria mwasomire Ebibilia eye, iga akwete, oinyorete orwambo roria aroseti, noachete agatungu igoro agwo agakwa. Erio Seresi mokaye na abasani baye bonsi bakamoteebia, Tiga orobambo rore nobotambe bw'amaboko emerongo etano rosimisigwe aanki mambia, oborie omorwoti ng'a Morekai atongwe igoro ase orobambo orwo, erinde ogende ase omoyega kore nomogooko. Ng'aki okogenda nomogooko omokungu oyo, omokungu oyo ogoadvise omogaka oye? Ng'aki okogenda ase omoyega kore nomogooko ekero gwaitire omonto? Naki kogenda mo, kore nomogooko, ekero kwaibire amariogo korwa ase Nyagitari, bono okumeti iga agoteba ng'a omogaka nte endagera torie. Okumeti kabisa iga iga, ekero kwabisire amaru amarube ya abana bande, ogoteba ng'a nainche o- o- oria bono egasi yaye are gochi konyora, igo nabisete amarube bono, toragere nomogooko omogaka. Yaani omokungu oyo iga arenge eh, seresi, seresi. Omokungu are korwa ng'a Sirisi. Bono abang'ina mbare Sirisi abange ase ebinyoro bagachene gosigeta abagaka babo gokora obosaria, bagachene gosigeta abana babo gokora obosaria. Abagaka bande mbaro babwate emika ya Sirisi nabarabwo, bagachene kobeka emekakati y'ogosiria amagima y'abanto bande. Lakini tigabatebia iga, ngot emeroberi yaino yonsi pi ngotuomera ere. Bono egento ki'ogokumia nkeri ng'a omorwoti iga agochika Hamani. anyare koa amasikani Mordekai, amoonchokananie omochie gwaito, atebe ng'a omonto oyo nomonto omuya, omonto bw'amasikani. Emeroberi yaye yonsi pi egatuomera omogano oyo igoro mwansu ekero gekerongo oyosoma kera engaki. Kangana yosoma onye kore ase engencho chingaki chiachire, rakini ringana rinene ndiri ng'a ng'aki, ekero emeroberi ekobangwa mamincha yao, naende torakora kende kibe as'omonto. Emeroberio eria twasoma ase egetabu keria kia em- Omobaro emerongo ibere na isato, isano na isato, ng'a How can I curse those who God has not cursed? How can I condemn those who God the Lord has not condemned? Ng'aki ndanyare korageria abanto aba amani tamanyete ng'a iga are koragereria abanto aba Nyasae atararagereria? Naye boigo, emambia eye, emeka yonsi pi yabo seresi, Emeika yonsi pi yabo Hamani, eyio ere mamincha yaye egendererete kona gokominyokia botuko na mogaso, yonsi ngotuomera ere, buna egendererete gotuomera igo, ata goisika ng'a nkwaboka bono mambia. Oo, nkwaboka bono mambia. Ng'aki agoteba, Mokambangera amabe, Nyasae akayaonchora, akaba amaya. Emerobi rionsi mwabwate emibe gocha ase 'nde, Nyasae akayiunchora ekaba emiya. Egetabu keria gia Genesis ase Joseph agoteba mura bamwabo, Mwambangerete amabera ekero Nyasae akayaunchora akaba amaya. E mambia eye, emerobi, ebinto binde bionsi biria ebi ogoetera bigogoita omoyo. Inyora iga, Nyasae iga arosete emerobi eria emiya ase ore, ee, ogenderete otakeire otware oboremu, wah. Kwa, inche nakoorire. Nkoorete pi, ng'a ebirengeri biao ng'aki koigwa omogano oyo. Ogosegetire, ogosuki riang'e na Nyasae, tobasa gotwara obwoba, birobi rionde bionsi aye binto bisaregete chinchera bisaregete, tagokumia. Egento ekero gioka nkeri ng'aki Nyasae nare amo naye, ebi binde bionsi tiga naye, erio neriogi bosa.

Baminto gaki, bono omongwana omosubati oyo iga akoboria ng'aki yabete ekero omogaka oye asungire orobambo roria igoro akwete. Nanye engiya are komanya mapema akonye omogaka oye na ebirengererio, ekanga namokonyete. Lakini ekero amosigete akomotebia ng'a kora iga. Obe, bono gaki, inki bono, inki o- inki okoganeria abanto amabe, naende amabe aria onchoka acha asore mwao a- a- kabisa akore efamiri yago, amaragereria kabisa nigo agakwanengi koganeria abanto amayaye, eh, ebinto ebi okona kominyokia abanto eruoti, ngokumia ore. Tani verse eyio ekokora JKIA.

All is vanity, bionsi mbosa ngwetabire, osemeri kobekwa ase Nyasae. Namba kabere, torigererie abande tobe amasikani buna intwe tweka abanyene totagete amasikani ayio. Ee, consider others as yourself, they are also important your uh, you can't curse yourself yani nga tokwerageria biko omonyene tobase ng'aki oracha kwerageria biko omonyene bono igo toseseni abanto eka tokobasesena entuko togoseseniwa gento nkeye ki nyasaye angete buna omonto okorageria abanto bande omonto obangerete abanto bande amabe aye nyasaye angete sana Ah, nyasaye agoteba ng'a i will deal with them i will fight

Egateba ng'aki, I will fight those who fight you. Nigo nkorwania baria bagokorwania aye. Ng'ebirengeri biaino bwango bwango. Nakorire, uui, chiaminyokire. Hello? Mbuya ore. Ngwategerera omogano gose igo. Omogano sana igoro ya Moredekai. Mhm. Na Hamani buna bakorigania, na mbe eyemo, abanto babwate ebirengererio ebibe ase abanto bande, lakini mbari komanya ng'a Nyasae nigo abaiborire chinchereria goika omonyene, gose korigereria omogano oyio o Moredekai, na omogaka buna.

Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. Namba eyemo amani okure omosubati oyo omosubati oyo oyo orenge omong'ina oamani obwanete komokonya onye ndiria asemetie omogaka oye boronge kanga tatigarete koba omoboraka. Abanto nabange batugirwe koba ababoraka tari lasima omonto akorire tari naende tari lasima obe omoboraka buna omoboraka abande mbaro bare ababoraka ase eng'encho y'emegakati babangete y'ogosaria aba abanto amagima abo. Bare ababoraka literally bare ababoraka eh. Ore omoboraka abande mbaro bono iga. bakorerete abanto bande bobe bono, ebinto bikamana kobaonchokera, ase engencho babangerete abanto bobe. Rigereria, nyuma otaratigara koba omoboraka, buna omong'ina oyo, nyuma otaratigara koba omoboraka. Seresi iga akoba omoboraka ase eng'encho ataasemeti omogaka oye boronge. Abasani baria.

Thank you. Asante sana. Thank you so much. Thank you. Ng'anchire nsome chimessage chire iga iga. Ah, chimwantomeire goetera ase namba eh, 22 942. Yes. Iga goteba iga. Omoiberania na nonde amo naye. Yes. Kwaretire omogano omuya pi tiga tokorere abande buya

ntogenderete konagwa kekuku ase abagaambi na ase abanto bonsi b'ekenyoro ekeiga ki'omogaambi Yobesh Mose o Nyaribarichache, Kisii County, atenene kabisa akonye omong'ina oyo okourwa oboremo bwaye. Omong'ina o 93 years. Ah. Mbuya mono sana. Thank you Moiberania. Amang'ana gwakwanire namaya. Buna nche iga iga Buna nche iga iga Omoiberania, igo ndoche ng'a konya naikire omoerio. Korende ase amang'ana gwakwanire, natwarire oboremu, na gotwara ogosemeria, ng'a ase chisegi chiane chionsi chire bosio bwane, Nyasae nambuere. What God can do, no man can do. oyakorokwa ng'a Maureen Mercy. Thank you so much Maureen, blessed day. Oyonde iga akondikera agontebia, Omoiberania, onde bwensi obwate endamwamu na okogania okobe gochia ase oyomwabo otegererete, atige pi. Onde bwensi obwate okogania okobe gochia ase oyomwabo, naende onye gategererete egesa bono mambia, naende onye gatagete ganchete obogima bwaye, atige pi. Egekogera, Nyasae nere obwate emeroberio yaito. ase ebitongo biaye, torora oyomino ribero, naye bweka okwerigeria amabe. Ntwe nintwe twerogire, intwe tweka abanyene, onde taiyo otorogire. Nekeene. By the way, onde taiyo otorogire. Emechando tobwate emenge, onde taiyo otorogire, nintwe tweka twerogire. Ama ehe, yes. Ehe, korwa Omoiberania mbuya mono sana ase amang'ana ayio amaya. Eki narusie ase omogano neke, gokorema engoro rime nke Kogosoa tokwa, otherwise ekura teiyo tiga etonyore twensi ase obogima bwaitu bwa kera rituko. Thank you. Mhm. I'm blessed with uh, today's lesson. Gaki tiga tom, eh, tomotamere Nyasaye botambe ase ogwancha oyomino ninche Fred Okemwa na Esther Bosibori.

Montomonene riogo, na intwe bego ba Kristo twabeire riogo ase abanto abange goetania emiaka emia eyemo na ebere. Bono, intwe buna Absa Group nigo togendererete gotumia obomanyi twatwarire ase chinse ikomi na ibere chia Africa, koagacha ekiombe kia Africa geikere chingongo chionsi chi'ense. Ntore noboremu buna ntogenderere koagacha oborusia bw'obokoreri bwaito ase orogongo goetera Barclays. Ntogenderere koagacha na gokina ase oborusia bwaito na obwari twabekire ase ense ya Kenya.